Mela, diskussjoni baqgħet għaddejja, kont se titkellem Jiena Ministru. ħankun fil-qosor għax ħadt ħafna ħin. L-ewwel nett, dak kollu qed dal-fatti li qed jgħid Carol Aquilina jafhom għax il-Gvern, il-Prim Ministru ta proklama lill-middleman biex jikxef dak kollu li jaf. Kieku l-Prim Ministru ma tax il-maħfra biex toħroġ il-verità dak kollu li għadu kemm qal Carol Aquilina ma kienx jafu u ħadd ma kien ikun jafu. It-tieni punt, li jiġi Carol Aquilina u jgħid li l-Gvern ippjana xi omiċidju, jew li l-Gvern ra kif għamel li tinqatel persuna, dik hija xi ħaġa li ma nista' qatt naċċetta li jgħidha, hija xi ħaġa inġurjuża għall-aħħar, mhux vera jekk hemm xi elementi ta' nies li b'xi mod għenu f'xi ħaġa, jew ħbew xi ħaġa jew telfu l-perkors tal-ġustizzja, jalla jieħdu li ħaqqhom. Aħna qegħdin hawnhekk fil-politika biex inservu mhux biex isiru dawn l-affarijiet. U aħna qegħdin hawnhekk biex nibgħatu messaġġ ċar ta' ringrazzjament lill-Pulizija u nħeġġuhom ikomplu jagħmlu xogħolhom.
Jiena irrid nirrispondi ftit il-Ministru għax ftit ilu qal li kemm l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. U ftit qabel semma anke li għax hemm l-inkjesti. L-inkjesti, fihom infushom, huma l-prova illi mhux jaħdmu l-istituzzjonijiet, għax l-inkjesti, ejja niftakru, infetħu mill-Oppożizzjoni. Infetħu mill-Oppożizzjoni. Hemm tlieta minnhom miftuħa mill-Oppożizzjoni u ħa ngħidlek għalfejn infetħu, Owen. Infetħu għax il-Pulizija ma aġixxietx fuq informazzjoni li kellha u l-Oppożizzjoni ħassitha fl-obbligu,

Dak id-dnub ma ħa jorqod qatt. Din hija liġi li għamiltha jien. Mela tiġi inti hawn, jew tiġi inti, u tgħidli li jiena qed ngħatti l-korruzzjoni. Għamilt liġi biex inneħħi l-preskrizzjoni, all right? Mela lili toqgħodx tgħid li b'xi mod ipparteċipajt fuq korruzzjoni, omiċidi. Aħna saħħaħna l-istituzzjonijiet. Neħħejtu l-preskrizzjoni, imma mbagħad għalaqtu għajnejkom meta saret il-korruzzjoni. U x'għalaqna għajnejna? Qed jgħid, qed jgħid l-istess, u tajniehom ir-riżorsi lill-qrati. Intom ilkom tliet snin tiddefendu. Ma tiddefendi xejn. Hawn għandi miegħi jiena. Ma tiddefendi xejn. Jiena qed tal-FIU. Isiru l-inkjesti. 109 paġni. 109 paġni dwar 17 Black u l-korruzzjoni ta' Konrad Mizzi u Keith Schembri. Dan mar għand il-Pulizija. Il-Pulizija għadha sal-lum ma għamlet xejn. Mhu veru xejn. Mhux veru. Hemm inkjesta. Mhux veru.

u nagħti risposti kollha. Inti mhux suppost taf x'fiha l-inkjesta. Ma nafx x'fiha l-inkjesta jien. Mela allura. Imma jien ma nistax nitkellem fuq l-operat tal-FIAU. Aħna għandna l-fatti quddiemna. Taf inti li ma tistax. Aħna għandna l-fatti quddiemna. Dak ir-rapport. Għandna email.
Dak ir-rapport huwa kunfidenzjali. Għandna email li żvelaw Reuters. Mhux it-Times of Malta, mhux in-Nazzjon, mhux Xarabank żvelha, Reuters International. Ħallsu Għal din l-informazzjoni, ħarsu man-nofs miljun. Sewwa, biex saru jafu li Seventeen Black hija ta' Yorgen Fenech. Eżatt. Sewwa. Issa, jekk Seventeen Black hija ta' Yorgen Fenech. Sewwa. U kiex Schembri fi stqarrija li kien għamel f'April ta' sena ilu kien qal illi hu kellu negozju ma' Seventeen Black. Dak huwa li qed jinvestigaw il-Qrati. U Seventeen Black jirriżulta li kienet ser tħallas 5,000 ewro wieħed lil Keith Schembri u l-oħra Economists.
X'baqa' jagħmel hemm Keith Schembri? X'baqa' jagħmel hemm? Imma mhux il-qrati jridu jinvestigaw. Qed il-ewwel. Imma il-domanda tiegħi hija di, Owen, issa rrispondini fuq di. Mela, sew qed tgħid, u proset, qed jinvestigaw il-qrati. Però, però, però il-Prim Ministru meta kien jaf b'dan kollu, jiġifieri kien jaf illi Seventeen Black għamel negozju ma', ma', ma' Keith Schembri, Jurgen Fenech, kien jaf li Jurgen Fenech huwa akkużat, huwa Qed jissemma li bagħat li kien il-mandant tal-qtil. Kien jaf kif dakinhar, imma mhux illum, ma ġara xejn. Di domanda importanti li nagħmlu, x'ġara dakinhar? Għaliex? Ippermettili, ara, jien, ara, qed nidħlu fi kwistjoni ta' investigazzjoni delikata ħafna. Di, jiddispjaċini ma nistax inwieġeb din id-domanda. Dejjem l-istess skuża. Niġi, niġi, Fi stadju ulterjuri nagħti risposti kollha. Di, skużani, ma rrid nagħmel xejn li jipperikola. Iva, ma tifhem li jien ma nista' nagħmel xejn li jħarbat jew jipperikola l-investigazzjoni. Għax tiġi inti, ġustament, tgħid li taf għalfejn għedtha dik il-kelma? Biex tpaxxi lil xi ħadd. Politikament.
Politikament. Se tieħu azzjoni. Nista' nwieġbek politikament. Politikament. Politikament dejjem ittieħdet id-deċiżjoni. Illi deċiżjonijiet jittieħdu meta jiġu konstatati l-fatti. Meta jkun hemm rapporti ta' inkjesti li jgħidu x'ġara u ma ġarax, il-verità mhux Owen Bonnici jew Carol Aquilina jagħmluha, il-verità il-qrati tagħmilha. Il-qrati għadhom ma qalu xejn. Carol Aquilina.
Il-qrati għadhom ma qalu xejn. Carol Aquilina. L-inkjesti ma sarux u dawn irreżenjaw. Qed isir.
Iva veru. Carol Aquilina kkonkluda f'ħames sekondi dak li l-qrati ilhom sentejn sena u nofs, sena, jgħarblu bi spejjeż kbar bl-użu ta' esperti internazzjonali. Ma nistgħux. Mela ejja naraw l-inkjesti x'ħa jgħidu. Xi ħaġa żgħira, għax qed nitkellmu politikament hawnhekk, u qed nitkellmu wieħed jiddefendi u ma jiddefendix. U ironikament qed insemmu dawn l-affarijiet kollha li da allegament Yorgen Fenech għamel, dal-ħmieġ kollu. U orenikament, Alla jista' kollox, taf min jiddefendih quddiem il-Qorti? Il-firm legali ta' deputat Nazzjonalista li jpoġġi, li jpoġġi ħdejk, ta' Mario De Marco. Il-firm legali, De Marco and Associates, mela issa, mela issa, mela issa, mela issa, il-flus ta' Jurgen Fenech mhumiex maħmuġin, ma mhumiex maħmuġin. Inti komdu? Allura il-firm legali, għax ma rrifjutatux.